Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' Sephora Franca Lanza u ma' John Paul Grima li se jkellmuna fuq żewġ kelmiet pjuttost kuntrastanti. Fl-ewwel parti se nitkellmu fuq l-espressjoni zikk li etimoloġikament hija pjuttost imqarba, waqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma Bezzjoni, kelma safja u mimlija imħabba. Ħa nibdew mill-kelma Zikk, jew bil-varjant tiegħu Zigg li jinkiteb bid-doppja g. Ġieli smajtu lil min jgħid li xi ħadd qisu biċċa zikk, Jew meta xi ħadd ma jkunx irid jagħmel xi ħaġa jgħidlek, Inżeggek. Fil-letteratura, dan it-tip ta' diskors insejħulu ewfemiżmu. Jiġifieri, meta fi kliemna nużaw kelma pulita, inqas ħarxa, biex nevitaw diskors aktar pastaż, vulgari, goff jew li forsi jkun meqjus bħala tabù. Bl-ewfemiżmu mela titnaqqas il-kruha jew il-gravità ta' kelma, iżda l-kelliema xorta waħda jifhmu x'qed jipprova jingħad. Bosta kittieba jinqdew bl-ewfemiżmu fil-letteratura meta jitkellmu fuq il-kunċett tal-mewt, ħalli jevitaw li jsemmu l-kelma diretta miet. F'moħħi tiġi mill-ewwel il-poeżija Mur Orqod Binti ta' Oliver Friggieri, fejn il-poeta jipprova jispjega lil bintu li ħuha miet u mhux ġej lura. Jgħidilha li ħuha mar jiltaqa' mal-bambin u saħansitra jinqeda b'ħafna mezzi ta' trasport bħat-tren u l-ajruplan biex joħroġ aktar l-idea ta' distanza. Xi eżempji oħra ta' ewfemiżmu fit-taħdit tagħna ta' kuljum huwa mar għand Alla jew mar id-dinja l-oħra, ħalliena jew telaqna, straħ, intfietlu x-xemgħa jew għalaqlu ċ-ċens. Kif se naraw fl-ewwel rokna, l-ewfemiżmu jintuża wkoll f'diskorsna fi kliem li jaf ikollu tifsira sesswali, jew inkella ma' kliem marbut ma' sitwazzjonijiet li jafu jġibuna f'pożizzjoni skomda jekk ngħiduh quddiem in-nies, speċjalment f'kuntest formali. Jekk irridu nirreferu għal partijiet privati tar-raġel jew tal-mara, ara għana nkunu kreattivi kemm trid b'xi kelma jew espressjoni li biha nkunu aktar prudenti. Missirijietna, per eżempju, ħarġu b'espressjonijiet ewfemistiċi bħal waqgħet it-taraġ, saret xebba, bdiet tħammar jew ġieha l-affari biex jevitaw li jkunu diretti fi kliemhom. Kif qed taraw, mingħajr m'għedtilkom għal xiex qed jirreferu dawn l-espressjonijiet, xorta waħda kapaċi fhimtuni mingħajr problemi. U jekk ngħidilkom Zikk, jew iż-żeggek. Tifhmuni wkoll, le? Imxu nisimgħu lil Sefora Franca Lanza u naraw x'għandha x'tgħidilna. Iż-zikk lili ma ġibtlix rigal. Nisimgħuha ta' spiss u ngħiduha ta' sikwit, però xi tfisser u minn fejn ġejja? Din hija kelma tajjeb ngħidu li tinkiteb b'żewġ modi. Iż-zikk tista' tispiċċa b'ke doppja u tista' tispiċċa anke b'ge doppja. Dawn jissejħu varjanti, jiġifieri t-tifsira tibqa' l-istess però sempliċement tista' tinkiteb b'żewġ modi differenti. Ġużè Aquilina fid-dizzjunarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż jispjegha bħala kelma b'tifsira vaga li tindika xi ħaġa insinifikanti. Charles Briffa fil-ktieb tiegħu Il-ġrajja ssir kelma ngħarxu fl-imgħoddi u l-preżent jgħid li din il-frażi turi staġib jew xi ħaġa inaċċettabbli. U fil-fatt, b'mod simili, Aquilina jagħti żewġ tifsiriet għaliha. li tista' tintuża bħala esklamazzjoni li tindika fastidju jew sorpriża, pereżempju meta ngħidu xi żikk trid jew iż-żikk f'għajnek kollox lejk tieħu. U fil-fatt hawnhekk f'għajne, iż-żikk f'għajnek qed nisimgħuha magħquda ma' parti mill-ġisem. Għandna wkoll mod ieħor kif nagħmluha din ngħidu iż-żikk f'kelma oħra, eh, sinonima ma' warrani, forsi aħjar ma ngħidx il-kelma propja li nużaw hawnhekk. Umbat nistaw naqdu wkoll mal-partiċella ta' u kelma oħra waraja. Per eżempju ngħidu għadu zik ta' tifel, jiġifieri għadu naqra ta' tifel, jew ġejja biż-zik ta' ċerimoni, jiġifieri hawnhekk qed nisimgħu il-fastidju li jsemmi Akulina. Minn dan in-nom li Akulina jagħti żiggijiet jew żguk bħala plurali tiegħu li fil-verità ma tantx nisimgħuhom, joħroġ ukoll il-verb żeggek, ukoll b'tifsira vaga użat f'sitwazzjonijiet differenti bħal pereżempju xi ħadd jgħidli tini għaxar ewro u ngħidlu nżeggek jew użu ieħor tal-verb huwa fis-sens ta' tilab. Per eżempju, jkun hemm tifla edha blikel fuq il-mejda u jisa ma tridx tiekol tibda tilab bil-furketta u l-om per eżempju tidla kemm seddu miż-żeggek bil-furketta jew b'dak l-ikel. Użu ieħor tal-espressjoni iż-żikk huwa meta spelluta bil-g inżidula i magħha, is-suffiss i, li tindika attitudni jew reazzjoni negattiva, jiġri tiġi żiggi. U donna għandha tifsira meta nużawha hekk ta' assolutament le. Per eżempju, għalli biex immur ngħinu ma żiggi ngħinu wara li għamilli. Aquilina wkoll isemmi iż-żiggiera interessanti li, li tintuża f'Għawdex mid-dehra bl-istess tifsira ta' iż-żikk. Iż-żikk meta nispelluha bil-k ukoll ġieli nżidulha xi ittri fl-aħħar, pereżempju ġieli nismgħu iż-żikkola minflok iż-żikk li hija bl-istess tifsira fil-fatt. U mod ieħor kif ngħiduha huwa iż-żift, imbagħad biddilniha aktar. Imma tibqa' bl-istess tifsira. Imbagħad mil-lat ta' etimoloġija minn fejn ġiet din il-kelma mhijiex ċara, imma l-kelma nsibuha f'xogħol ta' Ġan Franġisk Agius de Soldanis fl-espressjoni zikk għalik bit-tifsira xejn tajjeb għalik, li jfisser li l-kelma tmur lura sa nofs is-seklu tmintax. Mikiel Anton Vassalli wkoll isemmi din il-kelma fl-espressjoni mard iż-zikk, mard ta' pars jiġifieri jew mard ta' biċċajt. U fid-dizzjunarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż, eh, Ġużè Aquilina jsemmi lis sors tiegħu Viktor Galja mix-Xara, Għawdex, li jaħseb li zik u zeggek huma ewfemiżmi għal nomu verb li ġejjin mill-erq zibb li tirreferi għall-organu sesswali maskili, partikolarment meta nużawha f'sitwazzjonijiet ta' korla, pereżempju neħħi diż-zik ta' karozza minn hawn, ipparkjajt li fin-nofs. U nota żejra, eufemiżmu huwa meta nużaw kelma oħra minflok il-kelma propja sabiex intaffu ftit mill-ħruxija jew mid-dieqa tal-kelma propja. Pereżempju, meta jmut xi ħadd minflok ngħidu miet, ngħidu ħallina jew għadda l-ħajja ħjar. Ġużè Akulina però jgħid li aktar hemm ċans li ġejjin eh, zik u zeggek mill-verb kwadrilitteru zegzek jew il-varjant tiegħu zigzag li jfisser li tħobb turi jew tħobb tiddandan u anka jfisser li ddoqx istrument mużikali imma ma jkollokx il-ħila. E, fil-ktib tiegħu li diġà semmejna Charles Briffa jagħmel referenza għal kelma rbija żaki li tfisser safi jew blaħtija u jgħid għalhekk li jekk il-kelma fil-fatt ġejja minn din il-kelma rbija mela t-tifsira tagħha imbidlet tul iż-żmien peress li għal-bidu bdiet tintuża sarkastikament u biż-żmien saret tintuża aktar f'sens negattiv li huwa aktar kif nafuha llum il-ġurnata. Laqgħa badnija fuq l-ewfemiżmu u dalwaqt se nitkellmu fuq il-kelma bezzjoni, ippermettuli nżid xi eżempji oħra meħuda minn kuntest reliġjuż. Biex nevitaw li nsemmu l-isem dirett t'Alla jew tal-Madonna fil-batal, arana ninqdew b'xi tidwira ħafifa f'diskorsna U dawn l-ismijiet nibdluhom għal Alleċċ, Illallu, Maduma jew Madoffi. Naf testimonjanzi ta' nies li akkost ta' kollox il-kelma xitan ma setgħatx titlissen fid-dar għax skonthom hi meqjusa bħala kelma tal-biża'. U saħansitra kien hemm min jemmen li jekk tingħad tkun qed tinstiga jew tinkuraġġixxi l-preżenza tiegħu. B'hekk, biex tiġi evitata dil-kelma, dlonk għadek tisma' lil min jirreferi għalih bħala dak ta' denbu twil, ta' taħt San Mikiel, ta' barra minn hawn, il-Minawl, tal-Qrun jew is-Serp. U jekk wieħed ikun ippossedut mix-xitan, żgur li se jkollu bżonn il-benedizzjoni, il-barka tal-qassis għar-ratt il-ħajr, forsi l-ispirti l-ħżiena jitilqu minn ġo fih. Imxu nisimgħu l-aħħar parti u naraw John Paul Grima x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija tal-kelma bezzjoni. Fil-kultura Maltija, benedizzjoni għandha żewġ tifsiriet. Tista' tfisser barka sagramentali, jiġifieri l-mument meta l-qassis jgħolli l-ostensorju jew il-pissidi quddiem l-assemblea wara xi funzjoni. Aktarx, din iċ-ċelebrazzjoni bis-sagrament tkun forma ta' radd il-ħajr, azzjoni ta' gratitudni lil Alla. Barra minn hekk, il-kelma benedizzjoni tfisser ukoll talba ta' tberika bħala xewqa ta' riżq. Tendenza ħelwa li sfortunatament qiegħda tmajna kienet li dari l-ulied kienu jitolbu l-benedizzjoni tal-ġenituri tagħhom qabel l-irqad jew qabel joħorġu mid-dar. Illum, għad hawn familji li għadhom iżommu din il-komunikazzjoni sabiħa, u l-espressjoni bezzjoni aktarx issir it-taqsira ta' benedizzjoni. Fil-fatt, kemm-il darba tisma' lil xi ħadd, żgħir jew kbir, jitlob il-barka ta' missieru jew ommu? Bezzjoni pa! Bezzjoni ma! L-etimoloġija tal-kelma benedizzjoni hija Rumanza. Infatti ġejja mit-Taljan benedizione, li mbagħad tqassret għal bezzjoni. Din hija xi ħaġa komuni fil-Malti li nqassru kliem relattivament twil biex idur aħjar għal ilsienna. Il-kelliem Malti jħobb, f'ġieħ l-ekonomija tal-lingwa, iqassar diskorsu billi jwaqqa' kelma jew aktar li tkun mifhuma minn frażi partikolari, filwaqt li l-kliem distintiv li jifdal jibqa' jippreserva t-tifsira tal-frażi sħiħa. Ngħidu aħna, Qbadt tal-linja flok qbadt il-karozza tal-linja. Xtrajt biċċa ċanga flok xtrajt biċċa laħam taċ-ċanga. Jew mort għall-privat flok mort għal-lezzjonijiet tal-privat. Żgur li huma espressjonijiet sbieħ li jfissru ħafna u juru attitudni ta' gratitudni, rispett u mħabba. Għax dik hija l-lingwa. L-għodda li nużaw biex infissru dak li għandna bżonn nesprimu, filwaqt li tissiġilla d-differenzi soċjali li l-komunitajiet tagħna huma kkaratterizzati bihom. B'hekk, kulħadd jagħraf postu f'soċjetà mimlija differenzi.